Haut gett et keng klassesch Intro, mee awer eng Erklärung. D'Anne, also ech, schwätzt mat engem aneren an. Eist Thema ass Sexability, dat heescht Sex mat Behënnerung, mee ouni Barriären. Mir hunn eis fir dës Episod op kierperlech Behënnerunge beschränkt, wuel wëssend, dass et ganz vill Variante gëtt an déi och nach eng Kéier mussen an enger anerer Folg beschwat ginn. Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiunge bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
war fir mech ganz oft eng aner Welt, déi mech net esou interesséiert huet. D'Mënsche selwer hu mech interesséiert, awer dat Thema selwer, et war nach net un der Zäit. Mee wann s du sees, et war eng aner Welt, dann huet ee jo ëmmer de Choix, d'Dier opzemaachen, fir an déi Welt eranzegoen. Mee has du d'Gefill, datt an dengem Liewen iergendwann och en Zäitraum gouf, wou Leit an där Welt, déi dir Dir zou gehalen hunn a gesot hunn, Du gehéiers hei souwisou net eran. Och dat, well, bon, dat huet dann eben och, mengen ech, mat menger eegener Liewensgeschicht, mat menger eegener Kierperlechkeet ze dinn. Dat war och eng Form vun Exklusioun, déi ech fréier erlieft hunn, opgrond vun deem, dass ech eben mat enger kierperlecher Aschränkung gebuer sinn a vill Saachen eben och net konnt esou liewen, maachen, ausféieren, wéi aner Leit et konnte maachen, déi dat eben net matbruecht hunn. An doduerch, mengen ech, hunn ech mech och do och guer net invitéiert gefillt, duerch déi Dier ze goen, fir dat Bild elo ze gebrauchen. Ech mengen, ech war ëmmer esou e Mënsch, deen, och wann ech et villäicht zu engem gewëssen Zäitpunkt a menger eegener Biographie net esou konnt formuléieren, mee ech war ëmmer esou ee Mënsch, dee geduecht huet, sou, et kënnt eng Zäit fir alles. An esou war et letzten Endes bei mir och. Et war déi Zäit dunn do, do huet sech déi Dier och opgemaach an ech sinn dunn och aktiv duerch déi Diere gaangen, beziehungsweise hunn et och provozéiert, dass déi Dieren opgaange sinn, well soss mengen ech wär ech haut an am Alter vun 43 Joer ëmmer nach net mat iergendwellechen Erfahrunge konfrontéiert gewiescht, déi positiv sech letzten Endes ëmformuléiert hunn. Fir op Ieren zeréckzekommen a Leit, déi geduecht hunn, dass du do näischt verluer hues, gouf et do verschidde Liewensberäicher, wou dat ënnerschiddlech iergendwéi war? Jo, duerchaus.
Also zum engen ass et esou, dass ech op Grond vu menger kierperlecher Aschränkung ebe ganz oft als dee Mënsch mat der kierperlecher Aschränkung bewosst wouer gehuel gi sinn, souwuel vu professionelle Mënschen aus dem medizinesche Beräich wéi Peer Group, wéi anere Leit mat deenen s de am Liewen ze dinn hues. Mënschen, déi mer dat einfach net zougeschwat hunn. Also do waren der vun alle Sorten souzesoen dobäi. An de Persounegruppen, wou et mech am meeschten erstaunt huet, dat weess ech haut nach ganz gutt, ech weess net wéi al ech do war, war ech da 13 oder 14, vläicht och e bësse méi al, do sinn ech wierklech vum Stull gefall, well deen éischte Mënsch, dee mir souzesoen eng Sexualitéit zougeschwat huet, dat war mäin Orthopäd deemools. Mäin Orthopäd, dee mech gefrot huet, well eng eng schwéier Operatioun bevirstoung mat Becken an Hëften an esou weider, dee mech ganz oppen dodrop ugeschwat huet, Wéi gesäit et aus mat Familljeplanung? Wann s du eppes virhues, wann ech giff, so mer Bescheed, mir ma mir packen dat zesummen. An do ass et mir wéi, jo, wéi seet ee sou schéin op Däitsch, wie Schuppen von den Augen gefallen, sou, okay, ech ginn hei wierklech wouer gehuel. Ech gi wouer gehuel an ech gi sérieux gehuel als vollwäertege Mënsch mat engem Wonsch no Sexualitéit, no eventuell no Familljeplanung an do ass wierklech e Mënsch, dee sech dofir interesséiert, datt dat, wann et mäi Choix sollt sinn, dann och wierklech op de gudde Wee kënnt. Sou, ech mengen, dat war esou eng Dier, déi bemol opgaangen ass. Hues du d'Gefill, d'Loscht eng Kéier geléiert ze hunn? Wann, dann hu ech se vu mir selwer geléiert. Also et war ni een do, dee vu baussen souzesoen do drop agewierkt hätt, dass dat zu mengem perséinleche Wuelbefanne bäidreet. Ech mengen, dat war e laange, laange Prozess, deen ech selwer mat mir duerchgaange sinn a wou ech sou Schrëtt fir Schrëtt mer souzesoen och zougestanen hunn an erlaabt hunn, dat och als dat ze gesinn, Wa mer elo de Sprong bei d'Relatioune maachen, do schwätze mer jo da vun engem Léierprozess, deen eben net méi eleng ass. Wéi komplex géifs du et elo mol fir d'éischt allgemeng schëlderen, fir iwwerhaapt mat engem zweete Mënsch, an dengem Fall elo hei e Partner, fir mat deem zesummen ze léieren, sech do mam Sujet Sex ausenanerzesetzen? Ass dat keen X-Disziplin? Ass et e Standard? Standard ass et ni, well d'Mënschen ni Standard sinn. Vun dohir, et ass weder dat eent nach dat anert. Ech denken, dat ass esou, also wann ech esou a menger Erënnerung zeréckgruewen, ass et wierklech esou déi Erfahrung, iergendwéi sech selwer ze entdecken. Natierlech och geet et jo och ëm eng gewëssen Zouneigung, e grousse géigesäitege Respekt virun der Persoun a virun dem eegene Kierper. An et war extrem spannend einfach ze kucken, Wat deet engem gutt, wat deet engem net gutt, wat wëll een, wat wëll een net, an a wéi et letzten Ennes zu enger Form vu Spill gëtt, mat ganz feste Reegelen, déi respektéiert ginn. Häss du dann d'Gefill bei deem Entdeckungsspill, bei der Ëmsetzung, dass du iergendeppes net konns maachen, wat s de awer gär gemaach häss? Also fir mech war a sech war meng Fräiheet mir doduerch ginn, datt ech mech konnt aloossen. Dat heescht, datt dee Moment alles ausprobéiert a konnt ginn, wat eebe méiglech war, ouni datt ech an deene Kategorien iwwerhaapt geduecht hätt, well meng éischt sexuell Erfarung, déi hunn ech deemools a menger éischter fester Bezéiung gemat an do war ech an der Klinik. An ech war méi oder manner frësch operéiert an ech hat jeeweils 5 Kilo un de Been hänken. Da kann ee sech ongeféier virstellen, wéi ageschränkt dass déi Situatioun fir mech war. An trotzdeem war do awer ganz vill Spillraum a ganz vill Fräiheet, einfach well dee Mënsch, mat deem ech dat konnt erliewen, mer esou vill Vertraue geschenkt huet a esou vill Onbefaangenheet, dass eigentlech hat ech geduecht, et ass alles méiglech. An dat, wat eeben opgrond vun där deemools zousätzlecher Aschränkung net méiglech war, dat huet och guer net gestéiert an deem Moment, well s de an deem Moment waars. An dat war super. Fir mech perséinlech gesinn ech et haut wierklech als Virdeel, net vill dohäerter siche gaang sinn a mer net vill dohäerter versicht hunn, e Bild ze maache vun deem, wéi Sexualitéit, wéi och ëmmer, duergestallt sollt sinn. Dat war fir mech déi grouss Fräit. Ech hat keng Image, ech hat kee Verglach. Dofir hunn ech mech vun där ganzer Mediatiséierung och relativ basch gehalen, well eng Bravo huet mech iergendwann och genervt, well ech mer dann iergendwann geduecht hu, se leeft jo ëmmer op d'selwecht eraus. Mee wann s de guer keng Verglachswäerter hues, wann s de einfach just dech dee Moment souzesoen ergëss, da bass de net ageschränkt an näischt. An dann ass déi klengsten Handlung ass an sech de puren Orgasmus, ouni datt et dee muss sinn. An dat gesinn ech haut als mäi Virdeel. Ech war net virgeprägt. Dat war super. Dat war super.
Kraaft denger Fantasie kanns du sou villes man, wat och dann eng kierperlech Ausféierung entre guillemets kompenséiert, dass du guer net muss iergendwellech Kriterien erfëllen. Has de dann trotzdem Momenter an de Relatiounen oder sou, wou s du lo trotzdem iergendwéi Angscht virun engem Sujet oder enger Handlung gehat häss? Oder enger Diskussioun. Soe mer mol esou, ech war opgrond vu munchen Erliefnisser, déi ech duerch medizinesch Interventiounen, Feeler, déi passéiert sinn, déi och mat engem temporär bäi mir ganz verzerrte Kierperbild ze dinn hat, zimlech blockéiert. An dee Blocage huet ganz laang gedauert, bis deen, also do, ech mengen, do knaen ech haut zum Deel nach e bëssen drun. Angscht virun enger Handlung, wann, dann Angscht virun der Angscht. well et monströs wéi deet, well et onangenehm ass, well et onbehollef ass a wann s de ze wäit doran gees gedanklech, oh wat soll deen aneren denken oder esou, esou Momenter waren natierlech schonn do. Op der aner Säit hunn ech dann awer relativ séier geléiert mäi Kierper kennenzeléieren mat sengen Aschränkungen, esou dass ech wosst wat ass méiglech a villes entsteet eben am Kapp an doduerch ass déi Angscht och relativ Also graduell am Verlaf vum Kenneléieren, am Verlaf vum sech erkonden a Vertrauen opbauen. Dat ass mir ëmmer zimlech wichteg, muss ech soen, well dat wierklech e Prozess ass, well da geet déi Angscht och fort, da bass de fräi am Kapp. Jo, do si mer jo dann eigentlech och bei der Barrierefreiheit, déi virun allem do dee Moment am Kapp muss stattfannen. Wann s de dech an däi Partner an d'Gesellschaft als ganz vill kleng Punkte mools op engem Blat, da ginn et jo ganz vill Perspektiven openeen. Einfach dat sech géigesäiteg wouerhuelen an der Gesellschaft. A mech interesséieren éierlech gesot all déi Linnen. Du kanns awer elo op déi Linnen agoen, déi s du fir dech interessant fënns. An der Partnerschaft ass et Bei mir op d'mannst esou gewiicht, mee ech mengen dat kënnen ganz vill Leit an enger ähnlecher Situatioun och bestätegen, dass däi Partner no bausse vun anere Leit net onbedéngt als däi Partner wouer geholl gëtt. Et ass däin Assistent, et ass däi Begleeder, et ass däi Brudder, et ass däi Cousin, mee et ass net deen Typ mat deem s du Sex hues. Haut ass et mëttlerweil wahrscheinlech bësse méi entzerrt, déi Kategoriséierung. Mee si schwieft ëmmer nach dobaussen. Ech hunn dat ganz oft erlieft, dass d'Leit esou geduecht hunn, dass du als Mënsch, als Fra, ech mengen als Mann ass et vläicht nach eng Kéier bëssen eppes anescht, woubäi do ass et ganz änlech, do gëtt d'Fra och éischter als deng Infirmière oder soss iergendeen Wouer gehuel wi als deng Sexualpartnerin, als deng Partnerin. Wou géing ech, wann ech do mech mat mengem Partner dobausse gesinn, an enger Mënschemass, wou ech lo kee perséinlech kennen, an ech treffen op eng aner Koppel, déi do genau dee Wee hispadséiert, wou mir grad spadséieren, gesinn ech zwee Koppelen, déi sech begéinen. Also do, ech maachen do keng Differenzéierung, ausser dass ech sëtzen an dass ech mech anescht fortbewegen. Mee ëmgekéiert ass et schonn esou e Cliché, deen ëmmer nach dobausse schwieft. Hues du do eng Kéier Erstaunen erlieft, also dass souwuel du vläit drop ugeschwat gi bass wéi däi Partner, dass Leit do iergendwéi sech gewonnert hunn doriwwer? Ah jo, dat ass Alldag, also klassesch. De schlëmmste klischeesbedéngte Virworf, deen ech diesbezüglech gemaach krut, dat war Erstaunen, dat wäert ech ni vergiessen, bis haut net. Dat war eng ganz oniwwerluechte, menger Meenung no wierklech ultra oniwwerluechte Bemierkung vun engem Mënsch mat Behënnerung selwer, deen déi Tatsaach, dass mäi Partner Foussgänger, soen ech lo mol, als Verrot bezeechnet huet un der Behënnertecommunautéit. Dat war ellen, dat war ganz ellen. An also dat huet wierklech dem, dat huet alles iwwertraff. Also ginn et Leit, déi da sech wierklech soen, hei mir verbleiwe just an eiser Community, dat ass en isoléierte Mikrokosmos. Well dee Moment, wou dat do geschitt, do, wa mir iwwer Barrierefreiheit schwätzen, da geet et jo ëm ganz vill Plazen, wou Barrièren an de Käpp mussen opgoen, déi awer zou sinn. An déi Barrièrë si géigesäiteg. Dat ass, dat ass net, dat ass elo net eesäiteg, dass ech dat esou géif betruuchten, dass d'Barrièrë just bäi, ech nennen et elo mol beim Numm, bäi de Foussgänger vis-à-vis vun eis Net-Foussgänger wieren. Mee déi sinn mutuel. Also dat ass eng ganz grouss Aarbecht. Dat hutt ee bei där Ausso ganz gutt gemierkt, dass Barrièrë wierklech ëmmer erëm op béide Säite sinn. An et geet net anescht, wéi déi Barrièrë géigesäiteg ofzebauen, doduerch dass een an d'Gespréich kënnt, doduerch dass ee sech austauscht. Dozou muss ech awer och soen, Déi Remarque ass mer deemools gemat ginn, dat sinn awer elo mëttlerweil schonn 20 Joer här. Dat huet sech och Gott sei Dank zum Virdeel verännert, dass och eng Community sech einfach méi opgemaat huet, dass eng Community hautzudaags weess, wourëm et bäi Inklusioun geet, wourëm et bäi sech begéine geet. Et ass nach ëmmer vill ze dinn, mee et ass awer Gott sei Dank ganz vill geschitt. Ech denken, dass et zu deem deemolegen Zäitpunkt, wou mir déi Remark gemat gouf, tatsächlech nach esou war, dass d'Communautéit, zu där ech mech ni wierklech zougehéiereg gefillt hunn, ech hu mech de Mënschen zougehéiereg gefillt, mat deenen ech eppes wollt ze dinn hunn, dat huet éischter domat ze di gehat, dass Mënschen an der Community, wéi och eventuell ausserhalb, och nach net esou wäit waren, fir sech dat kënne virzestellen. well se wahrscheinlech och mat enger eegener Biographie konfrontéiert waren, déi op Exklusioun ëmmer erëm gestouss ass, wou sech Gott sei Dank haut einfach vill méi Méiglechkeeten opdinn. Dono waren et da wierklech esou Onwëssenheetsbemierkungen, esou virun allem och mäi Partner oder meng Partner am Laf vun de Joren, déi ëmmer erëm mat der Fro konfrontéiert goufen, Wat wëlls de mat deem dann do? Kënnt jo näischt mateneen ufänken, esou e bëssen an där Richtung, ne? Dat ass haut nach Thema. Do si Kollege vu mengem aktuelle Partner, déi virwëtzeg, mol net béis ugrëffeg gemengt, mee virwëtzeg gefrot hunn, esou, Jo, wéi geet dat dann, wat wëll, hä? Mee dat ass jo awer immens iwwergrëffeg als Bemierkung. Dat ass schlëmm.
Also ech fannen et och ganz, also ech laachen driwwer, well ech fannen, well s du ouni Humor eigentlech net mat esou Situatioune kanns Konfrontéiert ginn ouni Mëll am Kapp ze ginn oder perfid militant oder wat och ëmmer, alles wat ech net wëll, well ech der Meenung sinn, Mënsche fannen zesummen, well se sech gären hunn, well se sech unzéien, well se sech ergänzen, well se sech gutt dinn an net well deen een d'Cabrio fiert an deen anere fiert Vëlo.
Fir net de Baseballschléier erauszehuelen, wéi, also wat, wat sinn d'Alternativen zum Baseballschléier a sou Momenter? Also ginn et do Momenter, wou s du dech ëmdréis an a fort gees oder ginn et och déi Momenter, wou s de, jo, da sees, hei, déi eenzeg Waff ass do effektiv Informatioun an entmystifizéieren a. Och do ass et ëmmer erëm situatiounsofhängeg an dagesformofhängeg, wann ech wierklech E gudden Daach hunn, ech breuch net wierklech vu Péng d'Maueren erop an erof ginn, da sinn ech och wierklech ëmmer erëm bereet mat Leit driwwer ze schwätzen an ze soen, hei, mir liewen am 21. Joerhonnert an d'Léift huet esou vill Facetten, datt dat letzten Endes wierklech absolut irrelevant ass, wéi e Mënsch sech fortbeweegt oder wéi eng Hautfaarf deen anere Mënsch huet oder wéi eng Identitéit oder Wat och ëmmer, also déi Momenter ginn et, souwuel als déi, wou ech soe mentale Mëttelfanger an Stree mech ëm an ech ginn a lecke mech dann am Aarsch. Heiansdo ass wierklech och einfach de Leit matzen am Gesiit laachen ganz gesond. Et gëtt net dee Plang F, soen ech elo mol, deen s de aus der Täsch kanns zéien a mat deem s de quasi an all Situatioun ee Mënsch entwaffne kanns. An heiansdo ass et awer wierklech och, wéi gesot, ëmdréinen a goen, wat dann. Dat Bescht ass, well argumentéiere kanns de je nodeem mat verschiddene Persoune souwisou net. Wa mer elo vum Betruechte geschwat hunn, bei Voyeurismus geet et jo da scho wierklech méi ëm e Betruechte vun enger anerer Persoun, ouni datt et e Konsens virdru gouf, datt ee sech géigesäiteg ukuckt oder datt just ee kucken däerf. Also gëtt et do Erfarungen, déi s du gemaach hues, also souwuel am direkte Face-to-face wéi vläit och soen ech lo mol, op Online-Plattformen oder esou, dat ass e Beräich, wou mer bis elo nach net driwwer geschwat hunn. Also Voyeurismus am Term, wéi een e wierklech gebraucht, net aus Wuiwerzegkeet, mee wierklech aus keng Anung wéi enge Motiver, déi hunn ech tatsächlech a mengen Erfarunge mat Online-Plattforme ganz vill gemat, well ech eigentlech mat menger Kierperlechkeet a menger Aart a Weis, mech fort ze beweegen, ëmmer ganz fräi ëmgaange sinn, well et einfach zu mer gehéiert a well ech et net ännere kann a well et ok ass, wéi et ass. Dat hunn ech ganz oft dann esou Remarque gemat kritt, wou ech dann fir mech wierklech geduecht hunn, da war mir schonn zimlech kloer, do wëll ee Mënsch dech carrément als Witzvirlag benotzen, well s du en Exot bass. Also dat begéins de ganz vill op och seriösen Online-Plattformen, leider Gottes. Am Face to Face war et, froen ech mech haut nach oft, wann Mënsche mir nokucken, wierklech am Goe stoe bleiwe fir sech ëmzedréinen a mer nozekucken, Froen ech mech haut, ass et wéinst mengem Hond, ass et well mäi Rollstull esou cool ass oder ass et well, keng Ahnung, sinn ech gréng am Gesiicht oder wat leeft do? Mee d'Leit si sech lues a lues bewosst, dass dat eigentlech Kabes ass, esou wann een eng Fro huet, da soll ee probéieren d'Persoun mat der Persoun an d'Gespréich ze kommen, a an da kriss de och deng Äntwert op deng Fro, mee kucken, datt s de quasi an de Potto renns, dat ass tatsächlech scho geschitt, dat gëtt et ëmmer nach, mee et ass manner ginn, et ass manner ginn.
Ech géif d'Thema vum Kannerkréien uschwätzen, awer just, wann dat fir dech an der Rei ass. Kanns de mer do, souwäit wéi et fir dech ok ass, soe wat s du do fir Experienze gemaach hues? Also wann ech elo ganz wäit zeréck ginn, sou als klengt Meedchen hues de der jo schonn och ëmmer iwwerluecht, sou o Pappespill a Kanner kréien oder Famill an esou weider an esou fort. Dat ass einfach och en Deel vun menger Sozialisatioun gewiescht als klassesche, als Meedchen. Deen éischte Mënsch, deem ech wierklech souzesoen an enger absolut ultra witzeger, fir mech perséinlech ultra witzeger Situatioun dorop opmierksam gemat huet. Dat war eng Nopesch vun eis, déi awer och wahrscheinlech nach net esou vill vum Liewe gesinn huet, déi einfach, ech menge géigeniwwer vu menger Mamm, deemools d'Behaaptung opgestallt huet, oh, dann kann jo keng Kanner kréien, well dat kann jo keng Kannerkutsch drécken. An dat hunn ech esou witzeg fonnt, well mir war jo zimlech kloer, dass do jo, fir déi Fra war dat jo eng ganz novollzéibar Iwwerleeung, ne? Sou, a fir mech war dat esou ultra witzeg, dass ech säitdeem iergendwéi dat Bild am Kapp hat, Oh, wann ech da mol Kanner kréien, oh purée, da gëtt eent op de Réck gespaant, dat anert gëtt op de Bauch gespaant an da geet lass. Sou, dat war sou mäin éischten Déngens vu sou reng pragmatesch Famillje plangen, waren dat sou meng éischt Gedanken. A jo, natierlech war dat alles nach relativ utopesch, soulaang s de net an enger esou fester Partnerschaft bass, datt dat iwwerhaapt e realistescht gemeinsamt Zil hätt kéinte sinn. Natierlech hunn ech mer do ganz vill Gedanken driwwer gemaach an ech war do immens frou iwwer deen Dokter, vun deem ech virdrun erzielt hunn, well ech wierklech do e ganz gutt Verhältnis. Zudeem hat, well ech einfach wosst, ok, wann dat meng Décisioun oder eis Décisioun ass, dann hunn ech do wierklech een, deem ech ka vertrauen an deem ech ka soen, ok, et ass esouwäit. Sou, dat, dat war mer scho mol wichteg. Ob ech et elo wollt oder net, war mer nach net kloer. Ech, fir mech war et iergendwéi ëmmer esou, dass ech et ni op Familljeplanung, ech nennen elo mol, ofgesinn hat, mee ech hunn ëmmer geduecht, sou, Wann et sou sollt sinn, da soll et sou sinn. Hautzedaags sinn ech ganz, ech kann net soe frou driwwer, datt ech keng Kanner hunn. Ech si virun allem frou driwwer, datt ech mer ni den Drock gemat hunn, Kanner ze wëllen, an datt ech eigentlech ëmmer mat der Astellung, wéi eigentlech mat allem, Geet déi Dier op, dann ass gutt, da ginn ech duerch, bleift se zou, ass et och gutt. Et war schonn och e laange Prozess, mee e war ëmmer zimmlech kloer a mengem Kapp. An der Bezéiung, wou ech deemools war, wou eben Familljeplanung beschwat gouf mat mengem Partner, hunn ech och d'Adoptioun virgezunn. Dat hunn ech, doriwwer hunn ech souguer schonn mat mengem éischte Frënd geschwat. Mat deem hat ech tatsächlech de Gedanken, Famill ze hunn an esou. An dat war ëmmer esou en Thema bäi mir, wou ech duecht, sou eege Kanner wëlle weess ech net, mee et gi sou vill Kanner op der Welt, deenen ech eigentlech kéint dat bidden, wat se verdéngt hunn. Soen ech lo mol ganz iwwerhieflech geschwat. Am Gudden natierlech. Esou vill Kanner op der Welt, déi en Doheem sichen, firwat net adoptéieren? Dat ass deemools gescheitert, ënnert anerem well mäin Partner net genuch verdéngt huet, well ech näischt besëtzen, materiell besëtzen, an well ech am Rollstull sinn. An dat huet mech esou Zerschmettert ass a sech geduecht hunn, ok, dann net. Dat heescht, dat ware wierklech esou Ausschlusskriterien och, déi quasi e Katalog haft opleeën. Ech weess net, wéi et haut ass, mee deemools war et dat. Dat war 2002 oder 3, esou dohäerter. Waart Dir schonn direkt an der Diskussioun mat enger Agence, oder? Nee, déi Kriterien alleng si mir schonn duergaang. Ech hat keng Loscht, no wëllen iwwerzeegen ze mussen, dass ech net opgrond vu menger kierperlecher Fortbeweegungsméiglechkeet eng schlecht Mamm wier. Ech hat einfach keng Loscht op déi Leit, déi iwwerhaapt esou dat vu viran esou kënnen ausschléissen. Wann dat elo iergendwéi relativéiert wär oder esou, dass et geheescht hätt, dass een Cas pour cas géif kucken an esou weider mat eventueller Hëllef, oder dann hätt ech mech eventuell drop agelooss, eng Agence ze sichen, fir d'perséinlecht Gespréich ze sichen, fir mat Leit ze schwätzen, mee esou déi kategoresch Ofleenung, déi ech a ville Fäll erlieft hunn, nach eng Kéier, hunn ech geduecht, nee. Also ech denken, dass dat haut och als Prozess vun der Oppenheet fir Vielfalt sech och do gesetzlech iergendwéi geännert huet, mee et ass ëmmer nach schwéier, well ënnert anerem eben och finanziell oder materiell Kriterien esou horrend sinn, dass du dir dat reng faktesch net kanns leeschten, an dat elo ongeuecht vun Aschränkung oder Net-Aschränkung, dat ass och esou e Faktum, dee ganz vill Leit do an deem Prozess vun der Adoptioun ausschléisst. Wat verréckt ass, dat ass, déi do Kriterien, déi si vun der eigentlecher Essenz vun der Saach, nämlech wëlls du fir e Mënsch begleeden a sengem Liewen a wëlls du fir deen do sinn, dat steet jo do immens wäit hannen. Ganz wäit ewech vum eigentlech Wichtegen, jo, jo. Inklusioun ka jo och eppes mat Representatioun ze dinn hu, sief et bei Werbung oder ganz villen anere Saachen. Fënns du dech do representéiert? Ass dir dat iergendwéi wichteg, representéiert ze sinn? A wat spillt dat fir eng Roll? Also wann ee lo zum Beispill souguer vun ebe Pornoe schwätzt, wann ee vun enger Industrie schwätzt, déi Sextoys hierstellt, wéi wichteg ass dat? Oder Ignoréiers de dat? Ass et trotzdem philosophesch wichteg? Ech fänke lo mol hannen un, Ech fannen et philosophesch wichteg, well et justement doduerch, dass déi Saache sech entwéckelt hunn am Verlaf vun den leschten, ech weess net, sinn dat vläicht zéng Joer ongeféier, einfach weist, dass dat wierklech all Kierper, all Mënsch eppes ugeet an dass et en Deel vun der Identitéit ass vun all Mënsch. deen op dëser Welt representéiert soll sinn. An insofern fannen ech dat wierklech eng wichteg Saach an eng witzeg Saach och, well een doduerch och léiert, déi ganz Intimitéit, Sexualitéitssaachen net nëmmen eescht ze huelen, mee och witzeg ze betruechten, well et soll jo och Spaass maachen an et soll dir gutt doen. Insofern interesséiere mech déi Saache schonn an ech fille mech do och mëttlerweil representéiert. An dat deet einfach gutt, well du gëss net méi ignoréiert, du gëss einfach Als potentielle Client, als potentielle Mënsch, dee sech gären iergendwéi Pornographie ukuckt, déi gutt gemaacht ass, wouer gehuel, an du bass deemno integralen Deel vun der haiteger Gesellschaft. An dat fannen ech ultra wichteg. Perséinlech entdecken ech dat grad elo eréischt, ech si jo an allem zimmlech spéit drun, mee dat mécht mir awer och näischt aus, well ech sinn haut an der Lag d'Saachen och anescht wouer ze huelen an net an iergendenger Form méi irritéiert ze sinn, well et einfach, well de Kontext hergestellt ass a well einfach eng Gesellschaft sech dohingeent esou gewandelt huet, Gott sei Dank, dass et zur Normalitéit gehéiert, déi jiddwerengem zougesteet. An dat ass, dat ass super. A verschidde Saachen hunn ech bis elo nach net perséinlech entdeckt, erlieft, ausprobéiert oder esou, mee verschidde Saachen, do denken ech mer esou, Oi, dat, Ech mengen ech dat do kinnt sou richteg gutt ginn an dat dote kinnt sou deen an déi Situatioun einfach méi angenehm gestalten fir béid Sexualpartner oder sou, wou ech da wierklech dohin dohin iwwerleeën, dass et jo en e groussen Deel vun der Komplexitéit a vun der Hemmschwell einfach kann hëllefen iwwer ze iwwerwannen an dat ass genial. Ech fannen dat ass en déck schéine Schlusssaatz. Da soen ech dem Anne Merci fir d'Schwätzen, soen de Mënschen dobausse Merci fir d'Nolauschteren, jo an da kënne mer eis mat vill zimlech interessantem Input mengen ech fir haut verabschieden. Merci alleguer. Gär geschitt. Eng gutt Fro, gutt gefrot.
Eng gutt Fro, firwat Gefiller fillen? Mir schwätzen an dësem Podcast dacks iwwer Sexualitéit, mee Emotioune spillen an eisem Liewen och eng wichteg Roll. Wéi mer mat eise Gefiller ëmginn, beaflosst alles Bezéiungen, déi zu anere Leit, mee virun allem déi zu eis selwer. Dofir schwätzen ech haut iwwer Gefiller fillen. Déi meescht wësse wuel wat ech mengen wann ech vum Drock schwätzen eist Liewen op soziale Medien op eng interessant, opreegend oder positiv Aart a Weis duerzestellen. Et ass allgemeng bekannt, datt dat wat Leit op soziale Medien deelen net dem ganze Spektrum vun Erfarungen a Gefiller entsprécht déi mer fille kënnen. An trotzdem kann dat konstant Gesin vun Perfektioun oder Gléck dozou féieren, dass een Angscht huet, net déi ganzen Zäit perfekt oder glécklech ze sin oder auszegesin. Mir fillen eis zum Beispill schëlleg, schummen eis oder zweifelen un eis, wa mer traureg, ängschtlech, enttäuscht, depressiv, einsam oder onsécher sin. Lo ass et awer esou, datt mer Gefiller, an zwar all Gefiller, aus engem Grond fillen. Gefiller kënnen eis eppes léieren, op eppes hiweisen oder eis bestäerken. Gefiller ze ignoréieren, fortzedrécken oder aktiv ze bekämpfen, heescht sech selwer net mat dem Respekt an der Léift ze begéinen, déi mer all verdéngen. Wann onerwënscht Gefiller optauchen, kënne mer eng bewosst Entscheedung treffen, se ze fillen. Et ass okay en trauregen Dag ze hunn. Et ass okay ze kräischen, Angscht ze hunn oder sech onsécher ze fillen. D'Erliewe vun enger ganzer Bandbreet vun Emotioune bedeit e gesonde Mënsch ze sinn. Mir mussen net déi ganzen Zäit glécklech sinn. Et ass esouguer esou, datt déi schwiereg Emotioune méi schnell verginn, wa mer hinnen de Raum ginn, dee se brauche fir se vollstänneg ze fillen, ze verstoen an erëm goen ze loossen. D'Wëssenschaftlerin Emily Nagoski huet a sengem brillanten an humorvolle Buch Come as you are et am Kapitel Feel the Feels esou beschriwwen, Gefiller sinn ewéi en Tunnel. Bannen ass den Tunnel, also d'Gefill, heiansdo däischter, firwat mer net wëllen duerchgoen oder Angscht virun hinnen hunn. Mee nëmmen andeem mer Gefiller bis zum Schluss fillen, also duerch den Tunnel duerchginn, komme mer erëm hannen eraus. Wat ech soe wëll, Emotioune gi manner bedrohlech, wa mer akzeptéieren, datt se do sinn, déi gutt an déi schlecht, a se net als gutt oder schlecht ze bewäerten, mee eis dozou ze entscheeden, se ze fillen, ganz bis zum Enn ze fillen an da mierken, datt se eriwwer ginn, amplaz se ëmmer esou e bëssen zur Säit ze drécken oder ze evitéieren. D'buddhistesch Autorin Pema Chödrön huet et och nach anescht ausgedréckt, Mir sinn eng Int op der Waasseruewerfläch. An Emotioune si Wellen. Wann d'Emotioun kënnt, da kënne mer d'Well geloosse komme loossen, drop schwammen a se erëm laanscht fléisse loossen. Wa mer allerdéngs Angscht virun der Well hunn, also der Emotioun, kréien a se wëllen evitéieren, fänke mer u mat paddelen a ginn dann eventuell ënner, amplaz se einfach laanschtzéien ze loossen. Laanscht zéien heescht, genau ewéi beim Beispill vum Tunnel, duerch d'Gefill duerchgoen, et kennenzeléieren, ze verstoen an da versichen d'Gefill duerch an no enger Reflektioun erëm lasszeloossen. Hei kënnt de klengen awer feinen Ënnerscheed tëschent Emotiounen a Gefiller an d'Spill. En Gefill heescht sech bewosst ginn vun enger Emotioun. D'Neurowëssenschaft ënnerscheet oft tëscht der Emotioun, also der kierperlecher Reaktioun op de Reiz, an dem Gefill, also datt d'Gehir d'Reaktioun vum Kierper verschafft. Nach eng lescht wichteg Umierkung, Wann Emotiounen a Gefiller awer par contre Iwwerhand huelen, se ufänken eis ze kontrolléieren an een net aus dem Tunnel oder dem stiermesche Gewässer erauskënnt, dann ass et sënnvoll sech Hëllef ze sichen. D'Laascht gëtt méi kleng wann een se mat engem aneren deele kann. Dobäi ass et och net verkéiert sech professionell Hëllef ze froen fir enger Depressioun aus dem Wee ze goen oder wärend enger Depressioun aus dem schwaarzen Tunnel ze fannen. Fir nach eng Kéier op mäi Social Media Beispill vum am Ufank zréck ze kommen. Wann s de Motivatiouns Memes lies oder iergend e Sproch op dengem Yogi Téi an s du dech tatsächlech inspiréiert fills an dat e Wee ass fir gutt no dir selwer ze kucken an dir eppes Guddes ze dinn, nice. Wann s de motivational quotes oder iergendwelch aner Saachen op Social Media lies an dech doduerch just ënner Drock gesat fills an als net gutt genuch spiers, looss se roueg lénks leien. Däi Liewen an du mussen net perfekt an ëmmer super sinn. Du an deng Gefiller si genau esou gutt, wéi se sinn. Dat eenzegt, wat mer maache sollten, ass léif mat eis selwer sinn an eis Gefiller ganz fillen ze dierfen.

De Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat frëndlecher a finanzieller Ënnerstëtzung vum CESAS, dem nationale Referenzzenter fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. Den CESAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.